Ajoli and welcome to gang wer wa. Lwak pe ool pe ool ki WhatsApp tin ceng aryo man odonga oto tye ka miniwu feedback kit ma lweny tye ka wot kwede ma ka ngat ma nongo tye ka nenowa nongo neno atye ka bwunyu lok dong tye ka cek lok dong tye ka cek ma dong cok ki toko lawor Ma ladit lobo olwongo LC Series wa ki lutela me Acholi weng i bar alege. Ladit lobo olwongogi lok Ojong pien owaco ni Ojong tye ka yelo dano ma omiyo planne abic ngo ma myero kitim i kom Ojong. Ci owaco ni dong i nge lutela gukati gumi tamgi ma lwake ma lubbe ki lok pa Ojong, meno lok pa President Museveni. Ci latela me acel me lok obedo akol omiyo tamme, ento ma dong yomo iya olanya Gilbert Oturi cako mere lok amaka. Pien wa eh, eh, cako mere lok amaka ma ngat mo bene otamo ni pe kikedo lok amaka. Kong nen kong kite latin ite tic maber kede. Meno en en kit kategori pa odongo eno. Turi waco ki president ni kitye ka tongo makar i Acholi, police ki mwony aye tye ka lwoko makar. Gilwoko ki kanya kitongo iye wa i Karuma ma environmental degradation tye ka timme marac. Gilbert okelo ka makar. Aleo LC5 me agago. Aleo ma kona lamu men. Aleo an abito piri i agago pien eni lok eni party pe iye. Eni kom aleo aleo aleo dano kikobe. Aleo an otwako Gilbert. Ci lok ma kare tye marac, ci dong ladit lobo President Yoweri Kaguta Museveni owaco ni RPC mego Samali oa malo. Waco bene ni ladit mwony acel ma tye kenyo ayo malo ma owaco ni pe mito winyo lok me Makar dok doco. Man ciko ma President kikome aye omiyo. Mobbe dok owaco ni, Mego Samali, wan otamo ni kanya ma kiketo mon iye, mon dok tiyo woko tic kikome, pe dok gineno lok ka cente. Wa in bene ma itye RPC-ni bene kit eni bene itimme? Pe imito winyo lok me makar? Ci dong gugoyo calut gubedo piny. Man wamiyo pwoc, pwoc me acel bot president ni omiyo cik eno-ni, pwoc me aryo Olanya Gilbert, pwoc me adek Aleo LC five agago bat pwoc ma pyere tek gi loyo bot Chief Justice Owiny Dolo pien kadi ineno Chief Justice ngat ma Constitution ki kome oloko lakodi lok ma oloko ni nongo dong nyuto ni Acholi dong kare tye united so the credit the distinction cito mere bot Chief Justice Owiny Dolo watiyo kacel. Dong amito ami iciko adek. Jo mukene gitye ka waco ni gin eni ni politics tye iye. Lok mi makar is lok mi politics. Pe dok tye lok mo mapat. Eni pe obedo lega, eni pe obedo wer, eni pe obedo kwang, eni pe obedo dwaro nyeri. Eni ni politics. Ma nongo weko politician myero okatti wek lok odug i agenda. Ma apwoyo Rubanga ma omiya keru. Oweko lok eni onong tin tye lok matek. So pe tye jo kene te toro cwiny dano ni politics pud dongagi ni wek obedi wun jo eno ni oyubbe me kwayo kica ita i 2027 mano do ape MP mano bene pe acung oyubbe me kwayo kica itwa wamako gio wamako nying gio jo ma gitye waye ni odongo atye ka yenyo yweka mano ni odongo atye redundant Ginatimane pe oyubbe me kwayo kica ita, pien wiwu mito bedo ding. Otamo ni 2026 bor. Wukuru nomination obi o day one kato, day two kato, ci wubineno ka odong atye iye nyo pe. Ci oyubbe me kwayo kica. Pe wun aye wutye kelo politics du. Eh, Politics me aryo tye ka a ki calo Dokta Okulu. Dokta Okulu miyo lamwoo oyeta ni wan opposition konywa pe. Dokta Okulu, an a retiring o ki politics. Nga ma owaci ni an atye opposition?

Cwara pwoyo ni Rubanga oweko pud gamente woro dwon awaraga ma coyo ni, Ladit lobo ojolo, ma ladit lobo bene owaco ki olaja Gilbert ni, Kacokke mo ni, Abigoni cim iye, amito rwatte kedwu ki odonga ki timwu. President owaco ite personally. So meno dong ene dong politik mene ni politik ene ngo mi iromo timo ne mi konyo dano ni ni o wun opo Doktor Kulu ni odonga ki wun opposition eni lok mi opposition pe iye myero wamiu pwoc Bot mego bitwero anywa, bitwero atim, myero kimi pwoc bote ma an ikoma, an ikoma abicito ka kampein ni for mego atim anywa, abicito kede ka ocung muvmen kadi ka ocung wang awaco ni kibol gire kwi, kit ma bito ki kwi ki woti olanya ni wun aye pe wungeyo politik, wun wumito politik me mone ni opposition ca police cito iket gi o wan watye i muvmen kany, wun wutamo ni wan wan pe waromo donyo i muvmen eni ka wamito. Itamo ni donyo i mur bene en gino matek ma dong wun dong wai dong tye iye dong bedo calo calo nyako mo ma dong gikuro cito ka nyomone. Ento wan pe wamito amita wun wubedo kunnu, ento myero wutiyu kacel kedwa. Bedo wa i opposition eni bene konyo coko gang. Kong apenyi kong, la movement mene ma dong romo kati ki ki ki lok me environment eni ma tetek kit an akati kwede ni? Ka pe gilwongo woko ni in itye balo nying gamente. Co pi oker pol tiki ye. Awinyo bene lawi awobe te waci ni o, o, odonga tye ka gin ni bitwega nywa, gitye ka balo kin acole ki luloka. Wek awacciwu, onongo acikke ni pe amito gamo lok mogo ma pe tye i lebolna. Ka kin acole ki laloka obiballe, ce wagwoko bungawa, twara oballe. Wek dok anwo ka kinaconi ki luloka obiballe pien watye ka gwoko bungawa, twero balle pien bunga en aye yo me kwo. Kong ber kit ma mene maber tye i kinaconi ki luloka nyo racce, rac kabedo tye marac i kin luloka nini? Meno en lok atita ma myero pe kinyep. Wan pe wamito ni gutong yadi gangwa. Jo ma gugedo Kampala ni that is the capital city. Pe kiwayo ni ti city, it is the capital city. Ma lweny me capital city lulokke pe obiloyo kede mwaka alip acel. Lulokke pe obiloyo. Pien Uganda weng pi ye. En lok en oweko oweko laloka bene pe obibedo president me Uganda. I neno na i kwowa ni. Pien lok pa ngom gin wayo ni capital city meggi ma Ugandans degi. So pi ro wi lok mo ata ni politik politik en oweko atye waco dano ni pe oneko dano pe owango lori pien ka watimo kumeno nongo kujani bene giromo timone kumeno pien gingeyo ka gang wao ento makar ma kinongo ikwanyo do adugu ciko magikki lutuwa ma watye London America Kampala kwany alip pyerabic nong bulu mo ma genne icwal loko gang, wacce ni amito ni wuket lori, wuket makar i lori, wukwany ojuko. For example, an odonga eni, an odonga eni, kobedo dok awaco ni ngat mo keken ma ojuko lori kanya ma oyako makar alip pyerabic aye tye bota. Gona mere cim, cwal cal, gona cim wek inong cente ni iloyo spot betting. Inongo ce ni obol mere kwaki pe wan dano yak ma ka yube won abic ne inongo ali pyera abic jo. Ijuko lori apa ali miya abic. Ka colo juko lori pyera aboro lulok i ako. So ka eni wamako ka kenyo ma dong ladit lobo ciko RPC dong gina watimo kany mo loo lori ka calo di town ojuk koko ocungo inyime ki lwong police ka kanya police cok ki dwong police. en gin ocwero ya ikoro wajuko walwongo police juk koko juk koko wa pe okato pe okato lwong police police bino wai ni president wai ni makar pe mita ya choli ka police wai mako wai goyo cim oki loyo dongo ato ana goyo cim direct i switch board state house awai na mero lok ki president no wadoro police juk koko Juk kong ka kanya police bor iye, ento gire dong gin na megi pe jal. Eh, Wala wa Chief Justice waco ni gin na kikwalo akwala lakwo dok tye ki twero, ento una ana en onongo manutwu. Eh, So waribbe wunu, wamedo mural, waredo wamedo mural, wamedo mural. Cwal cente mogo de cwal cente direct. Cwal cente i kin gang bulu bene pe olok ata ite kono. Wun jo angwen abic man muyubbo, tur juko lori o ki dul yan. Niange wa, pwoc, pwoc, pwoc, pwoc bot ladit lobo, pwoc bot president, pwoc bot Gilbert, amari, amar we, amar wan weng, wamare wunu.